Salut an häerzlech wëllkomm bei LuxPlay. Haut mat enger bëssen anerer Folg. An zwar dréit sech haut alles ëm d'E3. Mir wëssen dat ass zwar schonn e bëssen hier, trotzdeem wollte mir iech nach eng Kéier all d'Highlights an eis Andréck vum Event zesummefaassen.
Hadouken!

EA huet ewéi bei de leschte Jore schonn virun der eigentlecher E3 hiert EA Play Event gehat, a genau ewéi déi lescht Joren war et och zimmlech erniichternd. Ugefaangen huet EA mat hirer gréisster Ukënnegung, Star Wars Jedi Fallen Order vu Respawn Entertainment, déi duerch d'Titanfall Spiller bekannt sinn.
D'Spill wierkt op den éischte Bléck no Force Unleashed mat Dark Souls Elementer, an den éischten Androck war fir déi meescht Leit enttäuschend, well d'Spill extrem linear ausgesinn huet. D'Entwéckler hunn awer scho verséchert, dass et éischter e Metroidvania ass.

Fir Battlefield 5 goufen dann och eng ganz Rei u neiem Content ugekënnegt, nei Maps, Waffen an de Pazifik als Spillkuliss, esou wéi en neie Competitive Modus, deen e bësse méi schnelle Gameplay versprécht. Dann gouf et nach e bësse méi ongewéinlechen Deel zu Anthem, et gouf kee Gameplay an och keng Ukënnegungen dozou, nëmmen eng Confirmatioun, dass et nach dru geschafft gëtt. An en Entwéckler, deen d'Verzweiflung op d'Stier geschriwwen ass. Ofgesinn dovunner waren et halt erëm Sportspiller, FIFA 20, Madden 20, etc. Dat kennt dir jo schonn. D'Fans vun dëse Spiller wësse wahrscheinlech souwisou elo scho méi wéi ech, also maachen ech einfach mol weider. Offiziell lassgaangen ass dee 3 dann den Dag drop mat der Xbox-Konferenz. Opener war de First-Person-RPG The Outer Worlds vun Obsidian. Direkt dono gouf och dat nächst Spill vun den Hellblade-Entwéckler Ninja Theory virgestallt, Bleeding Edge. Et ass e Multiplayer-Spill am Genre vun Overwatch an och mat engem ganz änlechen Artstyle. Den Twist ass awer, dass et kee Shooter ass, mee et leet e grousse Fokus op Nokampf. Duerno gouf dann och endlech e Release-Datum fir Ori and the Will of the Wisps, an zwar kënnt et den 11 Februar 2020. Zousätzlech gouf Minecraft Dungeons ugekënnegt, e Minecraft-Spill ganz am Stil vun Diablo. De gréissten Highlight vun der ganzer E3 awer huet warscheinlech CD Projekt Red bruecht, et gouf en neie CG-Trailer zum Cyberpunk 2077, dee eng ganz besonnesch Iwwerraschung zum Schluss hat. Keen aneren wéi de Keanu Reeves ass mat derbäi bei Cyberpunk 2077. D'Iwwerraschung gouf nach méi grouss wéi de Keanu Reeves dann och nach direkt op der Bühn vun der PK opgetaucht ass an direkt ee vun de neieste Memes kreéiert huet.
An éier en do gaangen ass, huet en eis och nach direkt de Release Datum vum 16 Abrëll 2020 matgedeelt. Then check this out!
Duerno goufen et Ukënnegungen no Ukënnegungen. Am Ganze goufen et der 60 Spiller ze gesinn, dovunner wäerten esouguer 34 bei Release direkt op de Game Pass kommen. Apropos Game Pass, Microsoft huet Game Pass fir PC ugekënnegt, an och Game Pass Ultimate, woura Game Pass fir Xbox a PC enthale sinn, An esouguer Xbox Live Gold fir online ze zocken. Dat Ganzt soll dann nëmme 14,99 Euro de Mount kaschten. A wee bis den 30 Juni zougräift, kritt e Mount fir een Euro. Wien awer scho Gold oder Game Pass huet, kritt seng reschtlech Méint ëmgewandelt an nach e Mount uewendrop. Gears 5 kritt en neie Modus, deen Escape heescht, an e Map Editor direkt dobäi. Gears Pop gesäit awer leider no engem 0815 Handyspill aus. Zur Story vu Gears 5 gouf et leider näischt Neies, ausser en Trailer mat Musek vu Billie Eilish ënnerluecht. Fir méi ze gesi muss ee wuel bis Gamescom waarden. D'Gerücht, dass den Game of Thrones Schëpfer George RR Martin zesumme mat From Software un engem Spill schafft, huet sech als wouer entpuppt, a mir kruten och direkt een Announcement Trailer dozou. Deen huet eis awer iwwerhaapt net vill verroden, ausser dass d'Spill. Oh, Elden Ring. Heescht, an et äerm ginn. Eng Fra, déi sech e falschen Arm ustréckt, an e brennenden Typ, dee ganz offensichtlech aus Berserk geklaut gouf. Als kréinenden Ofschloss gouf et dann nach en Teaser zur nächster Xbox-Konsoul mam Projetsnumm Project Scarlett.
It eats monsters for breakfast.
Halo Infinite krut dann och nach direkt en Trailer, deen aus In-Game Material vum Opening vum Spill besteet. D'Spill gëtt e Launch-Titel fir d'Scarlett, kënnt awer trotzdem fir d'Xbox One a PC eraus.
Ah jo, an et kënnt en neie Battletoads! Bethesda trëtt an een Fettnäpfchen nom aneren. Si hunn hir PK nämlech domat ugefaangen, dass The Elder Scrolls Blades, jo, d'Handyspill, fir d'Switch kënnt. Och wann d'Ukënnegung mech perséinlech freet, ass dat net wierklech de beschten Opener fir d'E3. Duerno koum den Todd Howard op d'Bühn an huet zougestanen, dass se mat Fallout 76 verkackt hunn.

Are you with us or them?
De Shinji Mikami huet och direkt säin neit Spill Ghostwire Tokyo ugekënnegt. Dat soll dëst Joer awer kee Survival-Horror-Spill sinn, mee en Action-Spill mat Horror-Elementer. Ghost Wire Tokyo.
Fir eis méi vum Spill z'erklären, koum dono everybody's favorite new waifu op d'Bühn, déi Kuma Nakamura, dat Creative Director vum Spill ass a mat sengem Accent an Aart a Weis all Häerz am Sall zum Schmëlze bruecht huet. Am Spill verschwannen op mysteriéis Aart a Weis Leit. An et läit um Spiller erauszefannen, wourun et läit an dobäi paranormal an normal Geschéinesser opzedecken. Da gouf nach Deathloop ugekënnegt, e Spill an deem zwee Profikiller sech un d'Guergel huelen. Méi weess ee leider awer nach net dozou. Dono gouf et dann e bësse Neies zu Wolfenstein an e bësse Gebraddels iwwer Cloud Gaming. Bis et dann endlech esouwäit war an et ëm Doom Eternal gaangen ass. Dozou gouf et neie Gameplay an et versprécht genau dat wat jiddweree sech erhofft, méi Blutt, méi Waffen, méi Dämonen an natierlech Ketteseen a ganz vill Gore. Ween de Virgänger gespillt huet weess genau wat en ze erwaarden huet an dat gouf nach enke mat Tonne méi Action uewendrop gepaakt. Doom 2016 war zwar scho schnell, mee esou agil wéi elo war den Doom Slayer nach ni. Rauskomme soll dat Ganzt dann den 22 November dëses Jores. Sou, dat war et elo mat mengem Bäitrag. Feelt just nach dem Luc säin. Jo moin Luc, jo jo so wéi geséit mat dengem Bäitrag fir T3 aus? Wéi wéi e Bäitrag?
Den Ufank mécht Devolver Digital. Als eng Hommage un Nintendo Direct huet dëst Joer Devolver Digital gewisen, dass och si esou eng Videopresentatioune rocke kënnen. Niewent enger zimmlech verréckter Presentatioun gouf et awer och verschidde Spiller, déi gewise goufen. Eent dovun ass Fall Guys. Iwwerlieft géint 99 aner Leit e Parcours, agedeelt a multipel Ronnen mat verschiddenen Hindernisser am Takeshis Castle-Stil. Äert Zil ass am Spill zimmlech einfach, Sidd de leschten Iwwerliewenden a gewannt d'Kroun. Och wa bis elo nach kee Gameplay gewise gouf, gesäit et scho wierklech witzeg aus. Vun witzeg komme mer elo och zu grotesk. An Carrion bekämpft Dir net de Parasit, Dir sidd de Parasit. Frësch aus dem Labor entkommen ass een natierlech hongreg. A wat ësst esou ee Parasit am léifste? Frëscht an nach waarmt Mënschefleesch. Do ass et scho praktesch, dass an esou engem Labor schonn e puer Leit schaffen. Beweegt är fleescheg Mass duerch är Tentakelen a genéisst de presentéierte Buffet. Fir déi ënnert iech, déi awer net bis 22 waarde wëllen, fir eppes vun Devolver Digital ze spillen, hunn déi fir iech mat Devolver Bootleg eng Sammlung un Hommagë vun 8 vun hiren eegene Spiller, vun Enter the Gun Dungeon bis hin zu Hotline Milwaukee. Fir 4 Euro op Steam kann et iech gehéieren. Wann dir awer éischter en Arcade-Spiller sidd, ass Enter the Gungeon, House of the Gun dat vläicht genau dat richtegt fir iech. Kell dech eleng oder mat engem Kolleeg duerch verschidden Dungeons an notzt är Lightgun fir déi zombifizéiert Patrounen ofzewieren. Ass schon zimmlech verréckt muss e soen. Domat wier awer dann och schon alles zu déi Volver Digital Presentatioun gesot. D'Presentatioun selwer war speziell awer och zimmlech gutt fir ze kucken, dofir kuckt iech se einfach mol eng Kéier un. Een anere Publisher, dee mat senger Presentatioun punkte konnt, war Ubisoft. Gestartet gouf du mat engem Orchester, dat d'Publikum duerch eng Rei un Assassin's Creed Trailerer begleet huet. Nom Orchester war dat grousst Spill vun Ubisoft dann och un der Rei, Watch Dogs, Legion. Mat ganz vill Gameplay gouf do dann och dat grousst Feature vun Watch Dogs, Legion gewisen, Dir kënnt jiddereen an der Spillwelt spillen, An wéi d'Leaks et och scho verroden haten, spillt sech dës Kéier alles a London of. Mam Jon Bernthal, bekannt aus The Walking Dead an aus der Punisher Serie, hat och Ubisoft e bekannt Gesiit op der Bühn. Awer net hien war de Bléckfank vun der Bühn, mee säi Hond, welchen him ganz brav Gesellschaft geleescht huet. Presentéiert huet hien Ghost Recon Breakpoint. Den Division 2 DLC Roadmap gouf dann och gewisen, an Iwwerraschung, am drëtten DLC geet et zeréck an New York. Och vun der Rainbow Six Front goufen et Neiegkeeten. Mat Rainbow Six Quarantine schéckt Ubisoft 3 Spiller an d'Kopfschlacht géint mutéiert Alien. 2020 soll et dann och scho souwäit sinn. Niewent Uplay Plus, engem neien Subscription-Plang, yes! Endlech kann ech erëm Suen pro Mount erëm aus dem Fënster geheien, gouf et vun Sam Fischer Neiegkeeten, obwuel déi anescht ausgefall sinn, wéi een sech dat vläicht geduet hat, Tom Clancy's Elite Squad, engem Mobile-Titel, wou een niewent dem Sam Fisher och eng ganz Rei aner Ubisoft-Helden an Gefechter steieren dierf, gouf ugekënnegt. An och de Roller Derby ass nach net dout. Roller Champions heescht dat Spill, wat schonn e bëssen un Rocket League erënnert. Zwee Teams vun dräi Leit spillen géinteneen a probéieren e Ball an e Goal ze schéissen. Souwäit sou kloer. Dobäi muss als éischt mam Ball op eng Ronn gefuer ginn, fir dann och e Punkt mam Ball kënnen ze maachen. Fir de Géigner awer dorun ze stéieren, ass et natierlech och méiglech deen ze tackelen. Ma dat kléngt scho zimmlech fein a mir freeën eis och schonn drop. Zu gudder Letzt goufen dann och nach Informatiounen zu engem neie Spill vun den Assassin's Creed Odyssey Maachern, Gods and Monsters. Vill gewisen gouf nach net, awer de Stil erënnert schong u Breath of the Wild an de Setting vun der griichescher Mythologie ass déi perfekte Spillwiss fir eng Open World. Als nächst Presentatioun koum dann och schonn Square Enix an déi hunn dat gewisen op dat scho vill Leit woarden, de Final Fantasy 7 Remake. A wat se genau gewisen hunn, dat war ganz vill Gameplay an virun allem de Kampfsystem, dee wierklech interessant schéngt. Dir hutt en Active Time Battle gemëscht mat aktivem Kämpfen. Dir baut en Active Time Battle Meter op andeem der ganz normal schlot, kënnt dann an e gewëssenen Active Time Battle Modus goen, wou alles rënderëm iech méi lues geet an kënnt dann Fäegkeeten aktivéieren, wéi Summonings oder magesch Fäegkeeten. D'Wiesselen zwëschen Teammemberen ass dann och méiglech, sou kënnt der zum Beispill zum Barret wiesselen an da mat senger Fernkampfwaff de Géigner och an der Distanz ugräifen. An dann gouf och nach dat gewisen, op dat mer schon alleguerte laang waarden, d'Tifa. D'Tifa gouf endlech gewisen an et gesäit super aus, den Hummer, wierklech gutt! An de Release Date gouf natierlech dann och nach sou ganz niewebäi erwähnt, den drëtte Mäerz 2022 ass et endlech esouwäit, zwou Blu-ray Dësken an et spillt nëmmen am Itga. Jo, dir hutt richteg héieren, nëmme Midgar, deen 8 Stonnen Deel ganz am Ufank vum Spill, wou halt nëmmen 8 Stonnen dauert, dee sou ausgebaut ginn ass, dass op zwee Blu-rays muss passen. Krass. Awer wéi vill Episoden dono nach kommen, weess ee lo nach net. Also free mer eis schonn op e puer E3e mat Final Fantasy 7. Dat war dann awer nach net alles vu Final Fantasy. Et koum och nach e Remaster vu Final Fantasy 8 fir dëst Joer ugekënnegt, e Crystal Chronicles Remaster fir dëst Joer an fir all d'Spiller vu Final Fantasy 14 Online kënnt dann och am Juli de Shadowbringer eraus als nei Erweiterung. Majo, mir kréien da wuel nach e bësse Final Fantasy ze spillen. Dass et awer net nëmme Final Fantasy op der Square Enix PK gouf, dat weisen och déi nei IPs vun hinnen. Mat Outriders, Chicken People Can Fly huet d'Developer vu Bulletstorm an Gears of War Judgment e ganz neit Spill an d'Rennen. Et ass en Dräier-Koop an soll sech op engem Alien-Planéit ofspillen. De Release ass fir Summer 2020 geduet a bis dohinner hoffe mer dass mer nach e puer Gameplay-Zeenen ze gesi kréien. Mat Oninaki wëllen dann och d'Entwéckler vun I Am Setsuna Tokyo RPG Factory weisen, dass si et nach ëmmer drop hunn, schéi gezeechent Charakteren an Echtzäitkämpf wéi et sech gehéiert, an den August sollt scho souwäit sinn. Op wat ee sech dann awer nach e bësse gedëllege muss ass Circuit Superstars. Et ass en Top-Down Racing Game mat schécker Grafik a soll laut Developer den Arcade Racing Feeling hunn, awer mat engem realistesche. vum Modell. Kléngt zimlech interessant, leider gouf et net vill Gameplay, awer den Trailer oder dat wat se gewisen hunn huet scho relativ gutt ausgesinn. De Release ass fir 2020, e genauen Datum ass awer nach net bekannt. Zum Schluss vun der Square Enix PK gouf et dann och nach den zweeten Highlight, Marvel's Avengers vu Crystal Dynamics. Et gouf kee Gameplay gewisen, awer dofir e relativ schécke Render-Trailer. Déi spillbar Charaktere goufen dann natierlech och virgestallt, den Iron Man, Hulk, Black Widow an de Captain America. Si gesinn no de Marvel-Filmer e bësse friem aus, well een déi Gesiichter scho e bësse kennt, hunn awer dofir immens gutt Spriecher. Den Iron Man gëtt zum Beispill vum Nolan North geschwat, den Nathan Drake aus Uncharted, den Hulk kritt mam Troy Baker den Joel aus The Last of Us, Et soll sech ëm e Story-baséiert 5 Spiller-Coop Spill handelen, dat och online gezockt ka ginn. E Service Spill, woubäi d'Inhalter gratis sinn, jo dir hutt richteg héieren, keng Lootboxen, alles fir lau. An de 15 Mee 2020 kréie mer hoffentlech e gutt Spill, dat dat laangt Waarden rechtfäerdegt. Als lescht Presentatioun war dann och Nintendo derbäi. Si war net live, dofir awer eng gutt gefëllt Nintendo Direct. An ugefaange gouf dann och direkt scho mat Luigi's Mansion 3. Dës Kéier geet et an e vun Geeschter bewunntent Hotel, a mat sengem neie Staubsauger kommen dann och nach dobäi ganz nei Fäegkeeten, de Slam, den Suction Shot an de Burst.

An eng Nintendo Direct wär keng Nintendo Direct ouni Zelda. Mat Legend of Zelda, Link's Awakening gouf dann och nach neie Gameplay gewisen an en eegenen Dungeon Bastler deen et dann och an d'Spill gepackt huet. Den 20.09.2019 kënne mer eis da rëm an d'Schlacht wagen.

An dat soll direkt den Nofolger sinn vum Switch Deel No More Heroes, Travis Strikes Back. An 2020 soll et scho souwäit sinn, da kënne mer erëm mam Travis déi iewescht Abenteuer erliewen. An dann komme mer nach zu enger wierklech interessanter News muss ech soen, The Witcher gëtt zum Switcher! Nach dëst Joer däerft der och de Geralt vu Riva op ärer Switch spillen. Fir d'Animal Crossing Fans an et iech dann net nach méi laang warden ze loossen, huet Nintendo dann och dem Animal Crossing New Horizons e Release Date verpasst, an dat ass den 20 drëtten 2020. Eng einsam Insel, Angelen, Dekoréieren a Gärtneren, dat ass et wat et iech erwaart an Animal Crossing. Awer d'Prinzip ass warscheinlech scho bekannt fir déi meescht. Wat awer nei dobäi kënnt ass e Crafting System, mat deem der nei Miwwele kënnt bauen an neit Schaffgeschir kënnt hierstellen. Et ass zwar nach e bësse bis dohinner, awer mär si lo scho gespannt wéi sech dat spille wäert. An natierlech gouf et och zu Super Smash Brothers Neiegkeeten. Nei DLC Charaktere goufen ugekënnegt, dorënner den Dragon Quest Held fir de Summer an Déi beléifte Bier-Vugel-Kombo vun Rare, dem Banjo Kazooie, huet et a Super Smash Brothers gepackt, an dat scho fir den Hierscht. Dorops freeë mer eis jo da schonn! An zum Schluss huet Nintendo da mol ganz esou niewebäi warscheinlech dat gréissten Highlight vun der E3 dëst Joer ausgepak, Breath of the Wild 2 is now in development! Wow, domat hunn ech net gerechent! Net schlecht Nintendo, well played! An dat waren dann och schon d'Presentatioune vun dësem Joer. Ech hoffen dir hat Spass an ech hoffen, dass och dir dat een oder anert Spill fannt hutt op dat iech lech erfreeë wäert fir nächst Joer oder och nach villäit dëst Joer.